Egbe nu yi medi be magblɔ na wò enye be, ne nu yiwo mele fiafia, nu yiwo mele wɔwɔ le mɔ dzi ele dzidzɔ na wò la, dze agbagba be na subscribe. Kpɔ gɔmea, kpɔ gɔmea, kpɔ be e nu dze button dze ma woŋlɔ ɖe edzi be subscribe na subscribe. Ne e subscribe vɔ la ekema nye kpli wò mía nɔ kame. Subscription nu eve le eŋu. Ne e subscribe le

ele veve ɖe. Eee egbe nu sue ɖe ko me maƒo nu tso ŋu ya ta mekɔ ŋku me kɔ da ɖe exedzeƒe. Ahan mi yɔe be exedzeƒe. Efia be teƒe yi exe dze eyae wo yi ɖe exetɔdoƒe. Ahan le egbe ƒe nufiafia me la me ma fia nu viɖe tso biblia ƒe nya ɖe yi wo nɔ gbɔgblɔ be. Ʋe maganye kekeli na wò le ŋkeke me azɔ o, eye dzi no magaɖi na wò be xexeame nakɔ o, ke boŋ Yehowa lanye wò kekeli tegbe. Ẽ, ne èkpɔ agbalẽa me ya nèkɔ nya kɔ sɔ kple wò agbe. Àbia se be, Lododowo le dodo le egbea mea? Ame ɖewo nɔ de egbe ɖe do be, Ẽ, Biblia ɖe? edze be nàyi ɖe gbɔgbɔ me haƒe nàse egɔme. Le ɖewo tsɛ le la, medze be nàyi ɖe gbɔgbɔ me abe wò kufiatɔ. Yi anyi dzi gbɔ kpɔ eƒe nuwɔna ɖa eye nàdze nunya. Egbe mawo tɔgbiya medi be maƒo nu tso ŋu. Ahan. Ebe, ɛɛ. Ʋe magadze na wò le ŋkeke me azɔ o. Egɔme ɖe? Egbe ma ɖe egɔme ɖe? Ele Biblia me ɖe egɔme ɖe? Nu ka wole fafia? Adaga na ye a? Lododo ye a? Ne mía de egɔme ne na ewɔ yi se egɔme ŋlɔe le nua teƒe. Ŋlɔe le comment ya teƒe ne ma se egɔme. Ahan. Eee. Mi le tsitsi, mi le agbalẽɛ xlẽ, ya mi le gbɔgblɔ be, Naɖe susɔ le agbalẽɛ ŋu. Tɔgbe Zewutɔ magagblɔ wo nya ke. Eƒe agbalẽ ɖee naɖe wogblɔɛ le eme, vɔ nye mekpɔe be menye nuwo ƒetee gblɔɛ le eme o. Eya me be magblɔ le ƒeme. Agbalẽa vevietɔ lododo ƒe akpa dzi ɖee, xevi yawo medzi be maƒo nu o. Ya menɔ nuɖuɖu na wo eyata ne ŋdi ɖesiaɖe ne wotsa kɔ sigbe wova ma ahan eyata wova le aƒa do ɖe tome nam. Ene wɛ mige ɖe mɔ meyi ɖe enya dzi. Ta egbe medo fifi labe hedzedze nyɔɛ la. Mia tɔgbiwo nya be hedzedze ehe ɖe eyae na gbe mi. Wonya be ɖe hleti ɖe eyae na be ŋkeke me kɔ na mi, eza me kɔ na mi. Mi se vivi na gbe kple he. Woame eve eyae zɔ, abe ale yi tɔgbe gblɔe va yi be, Nyui kple vɔ̃e ya nye Mawu. Ne naɖe, naɖe trɔ ɖe eme nawɔe ɖe, wòdzɔ ɖe nyui dzi ɖe, agblɔ be mawudɔlae, ne wònye be edzɔ ɖe vɔ̃e dzi ɖe, agblɔ be nuka? Dzɔgbevɔ̃e ta ayɔe be gbɔgbɔvɔ̃. Agbe si gbe ko wòle ma, avifafa kple nu, aɖukliɖuɖu, ɛɛ, ɛɛ, dzidzɔkpɔkpɔ. Woawɔe nɔ yiyi. Ta ne ame ɖe do eŋegbea be, Ʋe maganye kekelia na wò le ŋkeke me azɔ o, eye dzinɔ mayi gadi na wò be xexea me nakɔ o, ke boŋ Yehowa anye wò kekeli tegbee. Kekeli ka tɔgbi gblɔ wole? Kekeli ka tɔgbi gblɔ wole? Eya koe. Eya me be mabia na ame sia ame ne se eme. Ne enye mekpɔ exe dze nyuie. Le agbagbeawo dome, Yane le tsitsi na be xexe Yehowa maganye keke hoo wo be xe magadzi na o, ke boŋ Yehowa la nye wo kekeli tegbee. Yehowa ƒe nɔƒe ka wòle le nyewo agbe me fifi la? Because nèle nèle agbalẽa xlẽ nam le agbagbeawo dome mele agbagbeawo dome Yane le agbalẽa xlẽ nam. Alo ɖe nèle gbɔgblɔm nam be ne meku vɔ hafi Yehowa anye nye kekeli tegbea? Biabiae ma. Biabiae mebe mabia koe mana ame sia ame nege ɖe eme ne wòakpɔ be ɖe agbalẽa ɖe nyateƒe wònye wònye nènye Kristotɔ. Nyateƒe wònye be agbalẽa teƒe ɖe gblẽ le eŋua? Alo wònye wɔ wò susu be Kristotɔ nènye ta naɖeke megaka wò? Kristotɔ nènye ta naɖeke megaka wò? Wò ya nènya de ta Kristo ƒe agbenɔnɔ me tsɔ ko etsi fi ma. Womagabia biabia o. Ya nye ma menɔ gbɔgblɔ be, ne yi biabia bia ƒe woatsi na wò be, Ènye gbɔgbɔvɔtɔ, alo Abosam lé wò vɔ. Vɔ agbiɛ ɖe, mebe yewo vo tu de dzi because of the mistakes they have done. Mílé Biblia tso gbeɖegbe ke We don't want to renovate it. Mawu tsɛ gbe be yemagaƒo nu kpli mí le anyigba dzi o. Ame ku ame eve ɖewo koe le kɔna me yi be Mawu ƒo nu kple yewo vɔ alɔ̃ wova yi dɔ. Woɖu nu ɖi ƒo alɔ̃ le wo woɖu nu ɖi ƒo ɖomaŋ banku kple tilapia alo fry rice. Ŋ. Sometimes wogakpɔ aha vi ɖe kɔ da ɖe edzi wova yi mlɔ anyi ɖi ƒo ɖe. Ya wo be Mawu ɖe ƒo nu kple yewo vɔ aha tsɔe. Ta avu yi tɔgbi zi wutɔ le wɔwɔ. Mia tɔgbi ma e me be ɖe mi le alo mi me le o ɖeviawo ƒe susu you must ask question na gbea ne vivi. Bia babia na gbea ne vivi. Me gblɔe be dzilawo no da asi le ɖeviawo ŋu ɖeviawo no bia question. Tɔgbiwo no da asi le mia ŋu ne mi bia question. Eya ko me ma gblɔ. Tɔgbuiwo no dasi le mía ŋu ɖe, no ne mi bia question, ne me ga tsina o, ɖevi fɛn ka le nu ƒo si gbe ao. No dasi le ɖevia ŋu, no dasi le dume viwo ŋu, no bia question, na gbea ne vivi na mi. Ele veve ɖe, me do fifi la ɖe ya ma gbe me le na me, be, eh, ɣedzedze nyuie la, yewoa a nye wukekeli tegbee, wunu ha yi nu va yi, ame dzɔdzɔe, yo, o, o, ne, a, like, Ŋugbedodotɔ gbe gblɔe be, Woado ŋugbe vivi na wòe, woado ŋugbe viviwoe na wòe, vɔ woma, wòanɔ veve me. Woakɔ, ya megblɔ wo be nɔ veve me ne nànɔ e, dziƒo ƒe e, ɖokuidziɖuɖu wɔ. Eya kɔme va. Eya ta ko agbe ŋke le, be agbe ŋke mebia biabia, agbe ŋke va be míagblɔ nyateƒea, na gbea nevivi. Enu yiwo petɛ megblɔ le agbalẽa me koe nye be, Ɣe maganye kekeɣi na wò le ŋkeke me azɔ o. Dzinu magaɖi na wò be xexeame nakɔ o, ke boŋ Yehowa la nye wò kekeli tegbee. Wòɣi nuxaɣi nu va yi. Egbe ma yi woŋlɔ ɖe agbalẽa me ɖe, nyemese eme o. Ewɔe se eme ɖe, ne nàŋlɔe le kɔmɛntia te. Ne gbɔgbɔm wòbe míyi aƒe míse egɔme ɖe, ne nàna manya. Vɔ mègaŋlɔ be be, agbalẽa ŋlɔlawoe ɖe ame, ame, amegbetɔwo nye aƒe ŋu agbalẽa, menye mawudɔlae ŋlɔ agbalẽa o. Biblia mege tso ayame va dze, va ge dze anyigba o. Tɔ eve, ŋutsu eve nyɔnu. Míemakɔ gidigidi o. Míaƒo nu abe nɔvi, abe ale tɔgbe gblɔe, míaƒo nu abe nɔviwoe, ne míakpɔ be ɖe nyateƒe kae le agbeea me. Woble mía didi. Ame beble ɖe woble mía didi. Medo va tɔ ɖe ŋ, ŋexe ƒe ŋkume. ne hia ne kpɔ enyo ŋkume kple susu be ewɔ yi ne le nye kpɔ ɖe ne na kpɔe be ne wo tsi na wo be Yehowa anyo kekeli yi tegbee ehe magadze Bill Gates kple srɔ̃ enye ma wo le didi be yewoa tu ŋdɔ na mi be hehia me xɔ dzoakpa abe woawoe me hehia me hehia me xɔ dzoakpa machine yi wo le tutu ɖe wo be amegbetɔ sugbɔ le anyigba dzi akpa ta machine wo ga le machine tu vɔ wo di be yewoa tsrɔ̃ ame yibɔwe haɖe abe amegbetɔwo sugbɔ le anyigba akpa bia be tagbɔ kae le eme. Birgit kple srɔ̃ wobe anyigba xexea me xɔ dzo, vɔ wole ami ku le woawoe na be dzoxɔxɔ le xexea me va. Ami yiwo le kuku machine wole zazã eyae na be dzoxɔxɔ le xexea me va. Womele eya gbɔ kpɔ o, vɔ nu yiwo wole kpɔkpɔ eyae nye be, ee, agbea ɖe fu. Amegbetɔ ƒe nyansa mínya nɔ akpa ɖe, eɖe fu. Nya susɔe ma gbe nye be mía ɖe kɔ nɔ me ɖe, eya me agbea le. Me bia dagbe na ame sia ame megaŋlɔ be va yi di agbalẽ ma na hlẽ. Wobe ʋe ma ganye kekeli na wò le ŋkeke me azɔ o, eye dzinu magadi na wò be xexeame nakɔ o, ke boŋ Yehowa lanye wò kekeli tegbee. Nyemana kpukpuiwo me gblɔ be miva yi ka gbalẽa me teƒe yi mewɔ susu o ɖe. Ŋlɔe le kɔmɛnti ete nye maxlẽ ade egɔme. Mele rɛdi, maxlẽ ade egɔme. Mebia ɖagbe na ame sia ame. Míanɔ kame, nɔvi lɔlɔ̃.